Een ganz schéine gudde Mëtteg, Dir Dammen an Dir Hären, souwuel Vertrieder vun der Press wéi och léif Schülerinnen a Schüler, léif Kanner, léif Jonker, léif Elteren, léif Enseignanten, déi d'Geleeënheet hunn, eis momentan no ze lauschteren. Mir sinn um Enn vun der Drëtter Woch, nodeems mer alleguerten zesummen hu missen Neiland betrieden, virun allem d'Schülerinnen an d'Schüler, d'Enseignanten, d'Elteren. Mir schwätzen zwar elo an deene leschten dräi Woche vu Schoul doheem, mee mer waren eis natierlech bewosst, datt dat net wierklech vergläichbar ass, mee Awer mat engem enormen Asaz huet jiddereen probéiert, dat Bescht aus dëser extrem schwiereger an extrem ongewintener Situatioun ze maachen. An et ass eis och nëmme gelongen, dank engem enormen Asaz vun esouwuel den Enseignanten, den Eltern, och de Schüler selwer. An dofir wëll ech fir d'alleréischt hei emol eng Kéier ganz, ganz grousse Merci fir jiddereen soen, fir säin Versteesdemech fir säin Engagement a seng Flexibilitéit, déi en am Laf vun deene leschten dräi Wochen ënner Beweis huet misse stellen, well ouni déi et sécherlech net méiglech gewiescht wär. Ee Punkt, deen extrem wichteg ass, dat ass, datt mer et fäerdeg bruecht hunn, zesummen ze schaffen am Laf vun deene leschten dräi Wochen. An dëser Kris si mer alleguerten e Stéck méi no beienee geréckelt. Kanner kënne mer nëmmen esou dauerhaft vun engem Schued ewech halen a mer kënnen hinnen erméiglechen, och gutt aus där Kris, och schoulesch gutt aus där Kris hei eraus ze kommen, wa mer eis zesummen engagéieren. Well eleng si mer do sécherlech dacks verluer. Zesumme kënne mer eis besser adaptéieren, mer kënne vuneneen léieren, mir kënnen eis austauschen. Zesumme kënne mer dat erreechen, wat mer wëllen, nämlech erreechen, datt dëst Schouljoer finalement net verluer ass, datt mer et propper kënnen ofschléissen an datt d'Schülerinnen a Schüler dono voller Optimismus och kënnen op dat nächst Schouljoer kucken. Ech hunn och déi Approche gespuert an deene ville Gespréicher, déi ech am Laf vun deene leschten Deeg hat mat Direktere vun eise Schoule souwuel an der Grondschoul ewéi och am Secondaire, mat Vertrieder vun de Gewerkschaften, mat de Vertrieder vun de Schülerinnen a Schüler an awer och vun den Elteren, datt eigentlech jidderee probéiert, Säint mat derzou bäizedroen, fir datt mer dës extrem schwierig an extrem komplex Situatioun esou gutt ewéi méiglech dach kënne dach kënne bewältegen. An ech hunn och dee selwechte Message eigentlech kritt vu ganz ville betraffene Leit, jo vun de Jonke selwer, vun hiren Eltere, vun den Enseignanten, datt et wuel komplex ass, datt ee sech enorm huet missen ëmstellen, mee trotzdeem, datt d'Volontéit bei jidderengem do ass, fir zesummen derzou bäizedroen, dat Bescht draus ze maachen. En anere Punkt, dee mengen ech och elo ganz besonnesch mat der Erfahrung vun de leschten dräi Wochen nach eng Kéier soll ënnerstrach ginn, dat ass deen, datt mer Verständnis brauchen, ee vis-à-vis vun deem aneren a virun allem och fir déi ganz ënnerschiddlech Liewenssituatiounen, ënnerschiddlech Liewenssituatiounen souwuel op der Säit vun den Enseignanten wéi och op der Säit vun de Schüler a vun de Famillen a vun den Elteren. Et ass hei en Ënnerscheed, Ob eng Mamm oder e Papp alleng doheem, vläicht och nach am Homeoffice, muss ee kucken, fir dat ze erleedegen, wat de Patron dann och nach gäre vun engem verlaangt. Mat dräi Kanner aus dem Fondamental, déi an ënnerschiddleche Klasse sinn, dann dräi Mol e verschiddene Programm ze suivéieren an ze begleeden an ëmmer erëm nees ze intervenéieren an awer ze wëssen, datt niewendrun een op der eegener Aarbecht muss, sinn an erwaart gëtt, par rapport zu enger Situatioun, wou ee vläicht zu zwee doheem ass, net beruffstäteg ass an och net am Homeoffice ass a vläicht just ee Kand huet, wat een dann do soll suivéieren. An d'selwecht ass et natierlech och op der Säite vun den Enseignanten, jee nodeem wéi d'Situatioun do ass, ob een och parallel seng eege Kanner nach muss begleede bei hirem Apprentissage à distance, jo dann ass dat eng aner Erausfuerderung, wéi wann ee sech voll op d'Schüler aus der eegener Klass kann konzentréieren. Duerfir ass d'Kontinuitéit vum Léieren eigentlech nëmme méiglech, wa mer eis adaptéieren an deene jeeweilege Liewenssituatiounen do unpassen. Eng aner Saach, déi mer musse bedenken, an dat war bis elo glécklecherweis, mengen ech, nach net allze oft de Fall, mee kéint awer och nach de Fall sinn am Laf vun deenen nächste Wochen, Jo, och Enseignanten, och Schüler, och Eltere kënne krank ginn a kënne mol ausfalen. An Elteren a Schüler si vläit zäitweileg getrennt, och fir datt de Virus net weidergeet an der Famill. An da muss och vläit en aneren Enseignant mol eng Kéier asprangen an deen net direkt weess, wou d'Klass drun war. An duerfir wëll ech eigentlech soen, well déi Bedéngungen esou grondsätzlech sinn, mer sollen eis alleguerte lo net geckeg maachen, mee mer sollen mat Zouversicht dorobber kucken a propéieren dat Allerbescht draus ze maachen, well dat wat mer an der Schoul kënnen erreechen, an der regulärer Schoul kënnen erreechen, dat kënnen mer sécherlech hei net kopéieren. Dat soll net d'Zil sinn, mee mer solle probéieren, datt déi Zäit hei net verluer ass. Mer solle probéieren, datt déi Zäit hei esou gutt wéi méiglech am Interessi vun deene Jonken a vun de Kanner genotzt gëtt. En drëtte Punkt ass deen, datt mer dach gemierkt hunn, a wat fir engem Mooss déi nei Technologien eis bei deem heiten Exercice kënnen hëllefen. Et gouf fir vill Acteuren, Enseignanten, Elteren an och Schüler, a Rekordzäit geléiert. Et huet een sech eng nei Routine ginn, et huet een Avantagë kenne geléiert vun deene ganz ënnerschiddlechen Outile fir Kommunikatioun oprecht ze erhalen. tëschent de Schüler, tëscht de Schüler an den Enseignanten, tëschent Enseignanten an den Elteren, datt jidderee matenee konnt dann och sech austauschen a schwätzen, awer och mol deen een oder deen aneren Outil kennegeléiert fir besser ze léieren, well och dat sinn déi nei Medien, och dat bréngen digital Outile an digital Contenue jo an d'Pädagogik mat eran. An et kann ee sech schonn d'Fro stellen, wat hätte mer gemaach, wann Esou eng Kris wéi de Coronavirus virun 20 oder 25 Joer geschitt wär, dann hätte mer sécherlech nach ganz aneschters do gestan an dann hätt en op déi heiten technesch Méiglechkeeten net kënnen zeréck gräifen. Mir mierken natierlech och grad elo, datt déi Schüler, déi Enseignanten an och déi Klassen, déi scho méi wäit waren, déi dat dote systematesch genotzt hunn, natierlech eng lengt Avance haten. Ipad-Klassen zum Beispill, fir déi war. vläit net zu 100 Prozent, mä awer dach no drun, eng gewësse Continuitéit vun hirer normaler Aktivitéit an der Klass vläit éischter ze erreechen, wéi dat bei anere Schülerinnen a Schüler de Fall war. Mä et huet ee wierklech gemierkt an deene leschten dräi Wochen, do hunn der rasant opgeholl an d'Avantagen an, jo, och déi Méiglechkeete vum digitale Léiere kennegeléiert. An ech sinn och dervun iwwerzeegt, datt, och wann sech och ëm enke alles berouegt huet a wa mer zeréck an eise Schoule sinn, datt dat net wäert verluer goen an datt mer eis dat dote wäerten erhalen. Ee Wuert vläicht zu engem Sondage, dee mer gemaach hunn, spontan, ganz einfach, am Laf vun deene leschten Deeg bei Elteren a bei Enseignanten. Do hu mer 17.000 Retoure kritt an déi dach éischter positiv sinn. Do ass sécherlech festzestellen, datt no ufängleche Schwieregkeeten, wat der ganz vill gesot hunn, dach awer Haut, elo, no dräi Wochen, néng vun zéng Elteren an och quasi néng vun zéng Enseignanten soen, datt se sech dach wuel spieren an där Situatioun, datt se sech adaptéiert hunn an datt se och prett sinn, fir dat dote nach kënne weider ze fueren. Mir hunn awer och iwwer 7.000 eenzel Recommandatioune kritt, déi mer amgaange sinn ze kucken, ze kategoriséieren, ze kucken, wat ass dat, wat am meeschten eigentlech nach do ënnert den Neel brennt, fir dorobber dann natierlech sech unzepassen an dat mat an eis Reflexioun afléissen ze loossen, an d'Schoulen ze ginn, den Enseignant mat op de Wee ze ginn an awer vläit och, jo, konkret Programmer deementspriechend unzebidden. An mir wäerten och herno nach gesinn, wat fir eng konkret Äntwerte mer do konnte ginn. An ech wëll Merci soe fir déi breet Participatioun och bei deem Sondage. Do ass et och eigentlech ervirkomm, datt zesumme geschafft gëtt an dëser Noutsituatioun, an dëser Kris, datt eng Majoritéit vun den Enseignanten sech net eleng op hir Klass konzentréiert, mee datt se dat mat aneren Enseignanten zesumme maachen, e Stéck wäit méi schonn am Fondamental wéi am Secondaire. Dat wonnert eis net, do ass déi Kultur vum Zesummeschaffen éischter d'Reegel. Mee datt awer Enseignanten beienee kommen a soen, komm iwwerhuel du deen doten Deel vun der Aarbecht an ech iwwerhuelen dësen Deel vun der Aarbecht an da leeë mer dat zesummen an da si mer eigentlech allen zwee e Stéck wäit besser drun. Awer och do konnte mer erausliesen, datt et ganz staark op déi eenzel Liewenssituatiounen ukënnt, souwuel an den Äntwerte vun den Elteren, wéi och an den Äntwerte vun den Enseignanten war dat ze mierken, datt notamment d'Zäit eng vun den Haaptursaache war, also Zäit ze hunn, eng vun den Haaptursaache war, wann ee sech da mol net à l'aise gespuert huet, wann een net gemengt huet, datt een do den Attente géif gerecht ginn, respektiv datt ee datt een da seng eege Kanner, sief et déi aus der Klass, sief et déi vun doheem, gutt kéint encadréieren. An natierlech huet ee gesinn, a wéi engem Mooss hei déi nei Technologien zum Asaz komme bei den Enseignanten, mengen ech waren et bal un déi 100 Prozent, déi gesot hunn, jo mir notzen déi nei Technologien, och wann et a ganz ënnerschiddlecher Form ass, a ganz ënnerschiddlechen Outill'en. Ech mengen, datt dat eng gutt Basis duerstellt, déi sech elo hei etabléiert huet. an deene vergaangenen dräi Wochen, fir och prett ze si fir dat, wat dann no elo leider och nach an den nächste Wochen op eis duerkënnt. Dir wësst et, datt d'Regierung gëschter decidéiert huet, datt d'Schoulen och elo emol bis de véierte Mee wäerten zou bleiwen an datt natierlech déi sanitär Situatioun, déi do dominéiert an déi et net erlaabt, eben an zwou Wochen oder an gutt zwou Wochen eng Ouverture kënnen ze maache vun de Schoulen, vun der Universitéit, vun de Betreiungsstrukturen, vun de Conservatoiren a vun de Musikschoulen. Mir hätten eis alleguerte, mengen ech, de Contraire Gewënscht. Ech als Alleréischte, mee ech mengen och d'Enseignanten, d'Elteren an jo och d'Schüler hätte sech gewënscht, zum ganz, ganz groussen Deel zeréck an d'Schoul ze kommen. Wou ech gëschter heem komm si bei meng eege Kanner, hat ech awer meng léif Méi fir ze erklären, datt et nach net eriwwer wär mat Schoul doheem, mee datt dat och nach op d'mannst elo emol zwou Wochen no der Vakanz géif weider goen. An D'Enttäuschung war dach schon dach schon grouss, woubäi sech am Regelfall wéi all anert Kand scho freeë wann e fräien Dag eng Kéier ass, mee et geet de Kanner och elo schon awer iergendwousch e bëssen e bëssen duer. Mir maachen deen Effort hei fir natierlech zur Stabilitéit vun eisem Gesondheetssystem kënne bäi ze droen. Et ass ganz kloer, datt d'Rettung vu Mënscheliewen hei absolutte Virrang huet, datt Mä als Bildungssystem, datt mer och jidder Eenzelnen hei seng Verantwortung iwwerhuelen fir d'Santé publique an awer och fir déi Matmënschen, déi vläicht méi an Gefor sinn duerch de Covid 19, woubäi mer jo och wëssen, datt de Covid 19 net nëmme elo eelerer oder krank Mënsche betrëfft, mä datt och Jonker, och Gesonder kënnen Affer vun deem Virus ginn. Fir d'alleréischt wëll ech awer och nach eng Kéier drop hiweisen, datt mer, och wa mer elo decidéiert hunn, datt d'Schoulen no der Vakanz weiderhi wäerten zoubleiwen an déi Form vun Apprentissage à distance, wéi mer se elo gemaach hunn, och wäert weidergoen. Elo an den nächsten zwou Wochen ass awer och Schoulvakanz. Mir hunn eng Ouschtervakanz, och wa se aneschters ass wéi gewinnt, no dräi Woche Schoul doheem. ass dann och Zäit fir zwou Woche Vakanz doheem. Ech denken, datt jidderee sech se verdingt huet, d'Schüler, d'Elteren, d'Enseignanten, fir wierklech eng Kéier duerch ze ootmen a Loft ze huelen. A wichteg ass, datt mer och en anere Programm maachen, wéi an de leschte Wochen, datt mer e Vakanzeprogramm maachen, och wann et net deen üblechen ass, wann een net ka fortfueren, wann en net kann dobausse sinn, wann en net mat de Kollege ka sinn, wann en net an der Kolonie ka sinn, wann en net dat sech ka virhuelen, wat ee vläit virun dräi Wochen nach virhat, fir dës Ouschtervakanz ze maachen, ass et awer wichteg, datt mer deene Jonken, de Kanner, de Jugendlechen d'Méiglechkeet ginn, sech vun doheem aus sënnvoll ze beschäftegen, datt se e gewëssene Fräiraum hunn. Ech denken och, datt hir sozial Kontakter sollen oprecht erhalen. Eppes wat fir eis, meng ech, Erwuessener extrem wichteg ass, mee fir Kanner an a Jonker nach eng Kéier méi wichteg ass, well si vermëssen extrem hir Frënn, déi se an der Schoul kennen, déi se vun der Spillplaz aus kennen, déi se an der Famill, Cousin, Cousine, kennen, déi se am Veräin kennen. An och do, denken ech, kënnen och fir Kanner schonn déi Kommunikatiounsplattformen, déi mer elo an de leschten dräi Woche fir den Unterricht en place gesat hunn, kënnen extrem utile si fir an den nächste Wochen, datt d'Kanner mat Kanner kënne Kontakt hunn ausserhalb vun der Famill, mat hire Frënn, well dat hinne momentan op jidde Fall extrem feelt. No dräi Wochen intensiv Léieren doheem, mengen ech, huet jiddereen déi dote Paus verdingt, sou datt et och kloer ass, datt d'Kanner kee Schoulprogramm solle matkréie fir déi nächst zwou Wochen, mee datt den Challenge doranner besteet, en adaptéierte Vakanzeprogramm kënnen ze assuréieren. An och do wëlle mer den Elteren Inspiratioun ginn, Ustéiss ginn a mol mat Rot zur Säit stoen. Och do fënnt een eng ganz Rei vun Informatiounen an Denkustéiss op schouldoheem.lu, awer och op kannerdoheem.lu. An och de Service national de la jeunesse wäert iwwer den sng.lu eng Rei vun Initiative proposéieren, déi een ganz flott mat de Kanner doheem ka maachen, d'Kanner kënnen eegestänneg maachen a virun allem déi Jonk och kënnen do participéieren. Jo, mir hunn dann den Confinement och vun de Schoulen iwwer d'Ouschtervakanz ewech definéiert an dat stellt och nach eng Kéier eng nei Erausfuerderung Duer, wann et bis elo och ganz gutt gelaf ass an och déi Echoen, déi een am grousse Ganzen esou kritt, datt jidderee sech op déi Situatioun do elo agestallt huet, kënne mer awer och net soen, no der Ouschtervakanz leeft et einfach emol esou weider. Mir hunn eis nämlech eng kloer Ambitioun och definéiert an déi solle mer eescht huelen. Mir wëllen dëst Schouljoer, bei alle Schwierigkeeten, déi duerch dës Kris ze meeschteren sinn, wëlle mer ofschléissen Mir wëllen Kontinuitéit garantéiere vum Apprentissage iwwert dës Schouljoer ewech. Dat heescht, mir wëllen, datt all Schüler, deen dëst Joer réusséiert huet, datt dee prett ass, wierklech prett ass, fir am nächste September erëm kënnen unzefänken. A mir wëllen, datt d'Schüler duerch dës Situatioun keen nohaltege Schued a keen nohaltege Nodeel eigentlech dervunner droen. Duerfir hu mer eng ganz Rei vun Décisiounen no enker geholl, wou ech Iech déi wichtegst elo wëll matdeelen. Mir hunn decidéiert, datt mer d'Contenue fir dëst Schouljoer, also d'Matière, déi ze maachen ass, dat wat ze léieren ass, op dat Essentiellt limitéieren, op dat Essentiellt limitéiere fir de Schüler prett ze maachen am nächste Joer, am nächste Schouljoer am September ouni Weideres a bedenkenlos kënnen an der nächster Klass virun ze fueren. Mer wäerten also kucken, datt net alles gemaach muss ginn, wat um normale Schoulprogramm stung, souwuel fir de Secondaire wéi och fir de Fondamental, mee datt mer do definéieren, wat ass dat Essentiellt. Dat gëllt, wéi gesot, an der Grondschoul, gëllt fir de Secondaire an et gëllt awer och fir d'Beruffs. Ausbildung. An déi, déi eigentlech do dat lescht Wuert ze soen hunn, dat sinn d'Enseignanten. Dat sinn d'Enseignanten, déi ganz dacks mat hiren Aarbechtskolleegen an der Schoul dat dote sollen diskutéieren. Well et kënnt jo och drop un, wat ee scho gemaach huet. Et kënnt drop un, wat fir e Léiermaterial datt een ugewannt huet, kënnt also wat fir eng Bicher datt ee vläicht huet. Mir wäerten do ganz besonnesch den Enseignanten am Fondamental eng Indicatioun ginn, Mä wéi gesot, d'Décisioun läit awer finalement bei den, bei den Enseignanten, sief et am Cycle am Fondamental, sief et an enger Fachkonferenz oder einfach e Regruppement vun de jeeweilege Fachenseignanten am Secondaire, fir dann ze decidéieren. Mee dat, wat mer am Fondamental als Basis wëlle ginn, wéi ech kann do festhalen, dat ass e reduzéierte Léierplang, deen e bëssen eng Richtung ka ginn, wat dann wierklech an de jeeweilege Klassen nach soll gemaach ginn, fir sécherzestellen, datt een dat Joer drop eng propper Kontinuitéit eigentlech kann assuréieren. Mir wëllen eis virun allem dann och elo dorobber konzentréieren, op déi dote Matièren, An dat esouwuel an deene kommende Wochen no der Ouschtervakanz, wou mer da lo mol bis de véierte Mee d'Schoulen zou hunn, mee awer och an der Zäit dono, och an der Zäit, wann d'Schoule rëm eng Kéier regulär fonctionnéieren, wa mer also eng Reprise vun der regulärer Aktivitéit an der Schoul hunn, dann ass d'Prioritéit, sech op dat Essentiellt ze konzentréieren. A wa mer dann Am Enn Juni oder Juli mierken, am Uganks Juli mierken, datt nach Sputt bleift fir déi eng oder déi aner Sujeten, da kann een och déi mol maachen. Eng aner Décisioun, déi mer geholl hunn, dat ass d'Struktur vum Schouljoer. Normalerweis fonctionnéieren déi meeschte Schoule mat dräi Trimesteren. Nun, hei maache mer et esou, well elo awer ze vill Wochen am zweeten an awer och schonn am drëtten Trimester ausfalen, datt mer eng Fusioun maachen vum zweeten an drëtten Trimester an insgesamt herno nach just zwee Semesteren hunn. Dat éischt Semester, dat ass dat éischt Trimester geweecht tëschent der Rentrée 2019 an Neijoschdag 2020. A vun do aus u bis herno d'grouss Vakanz, dat ass dann dat zweet Semester. Am Secondaire ass et esou, datt dann och Et 50 Prozent jeeweils gëllt fir d'gesamten Nott vum Jor herno ze berechnen, also d'Hallschent zielt dat éischt Semester an d'Hallschent zielt dat zweet Semester. Déi Zeenarien, déi mer hei och elo en place setzen, déi Mechanismen, déi mer en place setzen, fir Schoul och strukturell ze organiséieren, fir awer och pädagogesch Methoden en place ze setzen, datt mer dann déi essentiell Contenue sécher un d'Schoulen, un d'Schüler kënnen adresséieren a vermëttelt kréien, déi sinn natierlech geduecht fir en Zenario, wou mer de véierte Mee nees géifen opman. Mir hunn awer och emol gekuckt, datt mer, well mir wëssen net, wat d'Zukunft eis bréngt, an dat ka keen eis haut soen, ob mer mat Sécherheet de véierte Mee wäerten opmaachen, mir hunn och gekuckt, datt mer hei elo Zenarien definéieren, déi sécherlech och nach d'Strooss halen, wa, soe mer emol, bis Päischten misst herno et zou sinn, dann kënne mer sécherlech mat deene selwechte Prinzipien d'Schoul weiderlafe loossen an och dann nach ëmmer assuréieren, datt mer e gudden Ofschloss kréien. Falls et bis dohin nach net esou sollt sinn, da misst ee sécherlech nach eng Kéier iwwert déi Mechanismen do nodenken an driwwer schwätzen a vläicht un der enger oder aner Stellschrauf dréinen. Wann dann erëm dës Situatioun enk op en Enn geet a wierklech Schoul an der Schoul ka stattfannen, mer hätten also eng Reprise vun den normale Coursen, da wäerte mer och do dat opschaffen, wat bis dohinner à distance eigentlech dann net esou méiglech war, wou mer och feststellen a wou d'Enseignanten feststellen, wou vläicht dat eent an dat anert net esou hänke bliwwen ass. Am Enseignement secondaire wäert no der Reprise virun allem Zäit si fir déi normal Evaluatiounen. An do maache mer schonn en Ënnerscheed, wat d'Evaluatioun am Secondaire ubelaangt, tëschent enger Rei vu Fächer. Op där enger Säit gëtt et d'Sproochefächer, d'Mathematik an d'Fächer vun der Spezialisatioun, wou mer kloer soen, elo sou laang d'Schoulen zou sinn a sou laang mer en Enseignement à distance maachen, maache mer eigentlech just eng Evaluation formative Dat heescht, et kann och mol eng Prüfung gemaach ginn, déi zielt awer net an déi gëtt eigentlech just genotzt, fir dem Schüler e Feedback ze ginn, wou en nach muss Efforte maachen a wou en seng Leeschtunge kéint verbesseren. Eng Évaluation certificative, wéi dat am Fachjargon genannt gëtt, déi kënnt dann eigentlech och réischt dono bei enger Reprise, wann erëm d'Schüler present an d'Enseignante present an der Schoul sinn. Déi aner Fächer, do ass et esou, datt mer d'Enseignanten encouragéieren, elo mol e gewëssene Sujet ze ginn, eng Aarbecht ze ginn, e Projet maachen ze ginn, dee elo kann ufänken am Apprentissage à distance, wou d'Schüler also elo d'Méiglechkeet hunn, dat doheem elo ze maachen. An dee soll evaluéiert ginn an der éischter Woch no der Reprise, nodeems awer och nach eng Kéier Kontakt, physesche Kontakt tëscht dem Enseignant an dem Schüler an der Schoul stattfonnt huet. Dat reegele mer esou, fir datt mer d'Evaluatioun an deene Fächer eigentlech kënnen ofschléisse fir dëst Joer an datt mer Zäit gewanne fir an deenen anere Fächer, also de Sproochen, der Mathematik an deene Fächer vun der Spezialisatioun, Zäit gewanne fir do nach ze léieren am Laf vun deene leschte Woche vun dësem Schouljoer an awer och déi néideg Evaluatiounen ze maachen, fir datt mer wierklech sécher sinn, datt mer déi essentiell Matière insgesamt gesinn hunn an datt mer sämtlech Evaluatiounen awer esou gemaach hunn, datt mer en Ofschloss kënne vum Jor maachen an och kënnen decidéieren, ob een dat Jor elo réusséiert huet a wéi een et réusséiert huet. Duerch dës Zwangspaus, déi de Schoulen hei operluecht ass, fillt sécherlech och deen een oder deen anere Schüler sech benodeelegt, en huet d'Gefill, en huet eng Chance ewechgeholl kritt. Mir wëssen och zum Beispill statistesch gesinn, datt d'Notten am éischten Trimester manner gutt sinn, wéi am zweeten oder am drëtten Trimester. Et kann ee sech ëmmer Situatioune virstellen, wou vläicht e Schüler gesot huet, Bah, elo rappen ech richteg un, no Ouschteren, da kënnt meng Zäit, dann wëll ech mech beweisen an da wëll ech mech aus där doter, vläicht schlechter oder mëttelméisseger Nott nach erauszéien. An déi Chance wëlle mer eigentlech dem Schüler net huelen, och wann eben elo Prüfungen net méiglech waren an direkt no Ouschteren och nach net méiglech wäerte sinn. Mer wëllen vläit eng zousätzlech Chance ginn, déi awer net onbedéngt doranner da besteet, datt en eng zousätzlech Épreuve ka maachen, déi misst organiséiert ginn, woubäi mer jo nach net genee wëssen, ab wéini mer dat kënne maachen an ënner wat fir enge Bedingunge mer dat kënne maachen. En zousätzleche Stress géif dat heeschen. Duerfir hu mer hei proposéiert, datt de Schüler d'Méiglechkeet huet, wann en dat da wëllt, op déi schlechtsten Nott an dësem Semester dann ze verzichten, déi ze sträichen an datt déi net mat an d'Berechnung vu senger Moyenne erageet. Dat ass eng Reegel, déi wäerte mer asetzen fir d'Schüler am Secondaire vun der Septième bis Deuxième. Vläicht och e Wuert zur Première, well ech natierlech ganz dacks dorop ugeschwat ginn, wat geschitt mat deene Schülerinnen a Schüler, déi elo doheem sinn a sech awer mussen op d'Première, op hiren Exame virbereeden. Duerfir hu mer jo och scho virun knapp dräi Woche probéiert, do eng Rei vu Richtlinnen ze ginn, déi mer och elo schonn an d'Realitéit ëmgesat hunn. Eng ass jo da ganz wichteg, Am Exame kënnen nëmme Matièrë gepréift ginn, déi och virum 13 Mäerz, an dat war de leschten Dag wou Präsenz an de Schoule war, och enseignéiert goufen. Dat ass méi einfach gesot ewéi gemaach. A mir hunn e breede Sondage gemaach bei all den Enseignanten, déi eng Première hunn, an hunn och festgestallt, datt obschonn, Dat Schouljoer, wat zum dräizéngte Mäerz schonn dräi Véierel ofgelaf war, an datt awer ganz ënnerschiddlech Matièren op de jeeweilege Klassen an de jeeweilege Schoule gesi goufen, soudatt mer scho musse kucken, wat ass do den Dénominateur commun. Deen Exercice hunn d'Examenskommissiounen an deene leschten Deeg gemaach an och ofgeschloss. An déi Matière, op déi sech lo finalement wäert baséiert ginn bei de Questionnairen, déi erstallt ginn an dësem Moment, fir d'Examen, déi sinn och ze gesinn, och fir d'Schüler ze gesinn, datt jidderee weess, op wat en sech ze preparéieren huet, op e-School Books. Ab e Méindeg fënnt en do déi Matièren an ab e Méindeg fënnt en och do déi Ligne directrice vun de Questionnairen, no wat fir enge Richtlinnen d'Questionnairen erstallt ginn. Et wäert awer och Recours geholl ginn op eng Méiglechkeet, fir wierklech sécherzestellen, datt, wann ech de Questionnaire entdecken am Premièresexamen, datt ech déi Matière och gesinn hunn, op där ech herno bewäert ginn, datt de Schüler och do ganz dacks wäert d'Méiglechkeet hunn, e Choix tëschent verschiddene Froen ze maachen. Dat huet sech imposéiert, well et eeben dacks esou ass, datt an där enger Schoul oder an där enger Klass eng Matière scho gesinn gouf, an där an där anerer gouf se awer nach net gesinn, soudatt de Schüler do de Choix huet. An ech denken, datt dat och absolut fair ass fir de Schüler an em sécherlech awer absolut adäquat Startbedingunge fir deen Examen do gëtt. Ech wëll dann och nach eng Kéier ënnersträichen, datt den, souwäit mer dat haut op jidde Fall iergendwéi kënnen iwwerblécken, a wann d'Situatioun sech net nach eng Kéier elo an den nächsten zwee Méint verschlëmmert, de Premières-Examen wäert stattfannen. E wäert stattfannen och als Präsenzexamen an de Schoulgebaier, och am Fall wou mer nach ëmmer ënnert enger gewëssener Form vu Confinement sinn, ass et esou, datt de Schoulgebaier dann eidel wären an datt mer do genuch Plaz hunn a mer hunn och genuch Enseignanten, déi als Surveillant kënnen sinn, datt mer och ënnert alle sanitäre Konditiounen, déi eis imposéiert ginn, kënnen e Präsenzexamen, e Premièresexamen an de Schoule stattfanne loossen. Et bleift also dobäi, de 25. Mee fänken d'Premièren mat hirem Examen Un. Eng aner Fro, déi sech jo nach stellt fir d'Premièren, dat ass, Wéi rechent sech d'Note annuelle? Mer hunn jo e Modell do virdrun hei développéiert, deen fir d'Septièmen bis Deuxièmen gëllt. Bei der Première ass et nach eng Kéier e bëssen aneschters, well mer do hannen eraus am Schouljoer jo net méi vill Zäit hunn. An der Regel hätte mer elo nach véier Woche Cours no Ouschtere gehat, zwou sinn elo mol sécher ewech gefall. Do bleift jo och net méi ganz vill Zäit fir nach Epreuven ze maachen. Duerfir gi mer dem Schüler op der Première de Choix als seng Joresmoyenne, déi mat an d'Gesamtmoyenne erafléisst, herno vu sengem Diplom zu engem Drëttel, fir also op där Joresmoyenne d'Moyenne ze huelen, déi en am éischte Semester hat, also tëschent der Rentrée an der Chrëschtvakanz. Dat ass eng Méiglechkeet, déi een huet. E kann awer och optéieren, fir eben eng Moyenne ze huelen tëschent den Notten am éischte Semester an am zweete Semester, woubäi en fir am zweete Semester seng Moyenne nach eng Kéier kënnen an eenzelne Fächer opzebesseren, huet en nach eng Kéier d'Méiglechkeet, fir do eng zousätzlech Épreuve ze froen. Déi ass fakultativ. Dat ass eng zousätzlech Chance, déi mer deene Schüler wëlle ginn, déi dat dote wëlle maachen, fir datt se eben déi Chance nach kënnen notzen, well se eben elo an de leschte Wochen net d'Chance haten, d'Prüfungen ze schreiwen an domadder hir Joresmoyenne nach eng Kéier opzebesseren. Also ech verstinn wierklech all Schülerin, all Schüler, déi elo doheem sëtzen an net weess, wat fir Auswierkungen dës Coronakris op hiren Ofschloss huet. Mir wäerten op jidde Fall, an ech mengen, mat deene Regeln hei ass dat gréisstendeels kloergestallt, mir wäerten alles man, fir datt et net zu engem Nodeel, Zu de Schüler kënnt, datt mer am Zweifelsfall éischter soen, eng zousätzlech Chance ze ginn, Walméiglechkeeten ze ginn, zousätzlech Epreuven ze ginn oder och mol eng Nott kënne sträichen ze loossen. Mir wäerten och alles dru setzen, datt all Schülerin, all Schüler fair Chancen huet, fir den Examen ze packen an och fair Chancen huet, fir eng gutt Moyenne ze kréien. Grad esou wéi mer awer och besuergt sinn, datt, well mer elo an de leschte Woche kee Cours haten a well mer och nach net genee wëssen, wéi ob d'Primaner iwwerhaapt nach eng Kéier elo d'Schoulbänk wäerten drécke virum Exame, ob en se gutt an datt en se gutt preparéiert si fir dono am Hierscht op enger Uni Unzefänken. Och duerfir wäerte mer nom Examen, also et soll een a Rou säin Examen maachen, an nom Examen, wann ee weess, wat ee vläicht scho wëllt studéieren goen an och e gutt Gefill huet, datt dat bei deem Examen gutt gaangen ass, eng gewësse Präsenz vun hiren Enseignanten an der Schoul garantéieren, fir se do ze encadréieren an ze coachen, wa se d'Gefill hunn, an där Matière, déi besonnesch wichteg ass fir dee Studium, dee si wëllen ufänken, datt se déi dann och nach eng Kéier kënnen nohuelen, fir wierklech, datt et hei net zu engem dauerhaften Nodeel ka ginn. An eng aner Suerg ass natierlech och déi, datt mer deenen hoffentlech zahlreiche jonken Diploméierten, déi de Premièresdiplom kréien, ob am Classique oder am General, datt en déi dann deen Diplom och mat Zäiten an de Grapp kréien. An duerfir hu mer och optéiert, fir ebe bei eisem Zäitplang ze bleiwen, Och wa mer wëssen, datt Diskussioune lafen, souwuel um europäesche politesche Plang wéi och tëschent den europäeschen Universitéiten, fir eventuell d'Délais d'inscription no hannen ze verréckelen. De Coronavirus ass jo näischt, wat Lëtzebuerg alleng betrëfft, betrëfft d'ganz Welt an déi sinn alleguerten an der änlecher Situatioun. Mee dorobber kënnen a wëlle mer eis net onbedéngt elo verloossen, Mir wëlle schonn kucken, datt an engem raisonnablen Zäitpunkt, wéi mer ëmmer haten, déi jonk Diploméiert hiren Diplom kënnen kënnen kréien. Déi selwecht Prinzipien, déi ech elo hei beschriwwen hu fir den Enseignement secondaire classique an den Enseignement secondaire général, gëllen vläit an ofgewandelter Form, mee vun de Prinzipien hier awer och an der Beruffsausbildung. Mir wëllen och do, datt all Apprenti säi Joer kann ofschléissen. Mir wëllen och do, datt mer mat Zäiten Diplomer kënne verdeelen. An och duerfir wäerten do d'Contenuen op dat Essentiellt reduzéiert ginn. An d'Equipe curriculaire an der Beruffsausbildung schaffe momentan dorunner, fir datt déi jeeweileg Ausbildungen dann och Et ze definéieren. Mir wäerten och do, an dat ass schonn geschitt, ganz vill virtuell Unterrichtsmaterial zur Verfügung stellen, fir awer och do eng Kontinuitéit vun den Apprentissagen esou gutt ewéi méiglech ze garantéieren. Mir hunn och gesot, wann en Apprenti elo duerch dës Situatioun eppes net konnt maachen. Do waren der zum Beispill, déi am Stage waren, do waren der, déi vun hirem Patron sollten evaluéiert ginn, dann ass dat dispenséiert. Also de Module Patronal an d'Stagë ginn dispenséiert am Fall, wou déi elo hätte solle stattfannen. Déi brauch een also och net nozehuelen. Mer bleiwen also och, wat de weideren Oflaf vum Jor an der Berufsausbildung ubelaangt, bei deemselwechten Zäitplang. Et gëllt also, wéi wann een déi doten Elementer gepackt hätt. D'Evaluation formative steet och am Mëttelpunkt elo an dëser Zäit, wou mer en Apprentissage à distance maachen an eng Evaluation certificative, wou een dann och wierklech kann a muss réusséieren, déi gëtt eréischt no der Reprise gemaach. An da fir den Ofschlossexamen, de Projet intégré final, do ass et esou, datt mer d'Matière vun dem zweete Semester net wäerte consideréieren. Et gëtt een also net op där gepréift, mee et gëtt een op der Matière vum éischte Semester gepréift, respektiv vun deene Jore virdrun, well dat jo ëmmer e globale Projet ass, wou Matière aus dem ganzen, aus der ganzer Formatioun ka mat afléissen. A mer wäerten och kucken, datt déi doten Épreuven vum, vum PIF, datt déi sech net onbedéngt op dräi Deeg mussen erstrecken, mee op e raisonnabelt Mooss reduzéiert ginn. Déi dote Prinzipien hu mer d'ailleurs, wéi dat Usus ass an der Berufsausbildung, och mat de Berufskummeren ofgeschwat an déi ginn domat matgedroen. Och wann et een optimistesch ka stëmmen, datt och bei deem Sondage a bei anere Reaktiounen, déi mer kritt hunn an de leschten zwou, dräi Wochen, jiddereen esou gewisen huet, datt et zwar eng extrem Situatioun ass, mee datt mer trotzdeem reusséiert hunn, dat Bescht dorausser ze maachen, gëtt et awer nach eng Rei vu Punkten, déi mech ganz staark preoccupéieren. An och an deem Sondage hunn ech gemierkt, datt d'Enseignanten zum groussen Deel och déi selwecht Preoccupatioun deelen. An dofir musse mer do nach emol reagéieren. Mir hunn nämlech net all Schülerin an all Schüler erreecht, déi lescht dräi Wochen. Dat kann emol sinn, datt et eng Fro ass vun informateschem Material, datt et eng Fro ass vun Internetverbindung, also vu Connectioun. Et kann och sinn, datt de Schüler net esou eegestänneg ka léieren. Et kann awer och sinn, datt de Schüler doheem net déi néideg Ënnerstëtzung fënnt, se net ginn ass, och vläicht de Kader net ginn ass, fir dann doheem dee Programm a Serenitéit ze maachen, deen ee mat op de Wee kritt huet. An et gëtt eben och ganz vill Schüler, déi en extrae Besoin hunn. An dat stellt jo alles schonn am normale Schoulbetrib eng ganz grouss Erausfuerderung duer an ass natierlech an dëser Situatioun, wou mer esou en Apprentissage à distance solle sécherstellen, nach eng Kéier vill, vill méi schwiereg. An duerfir hu mer fir de Wochen no Ouschteren eng ganz Rei vu Mesuren nach eng Kéier en place gesat, déi ganz besonnesch deene méi schwaachen, schoulesch méi schwaache Schüler soll entgéint kommen, déi awer och soll sécherstellen, datt mer all Schüler kënnen erreechen, an déi awer och déi Schüler soll touchéieren, déi vläicht doheem d'Ënnerstëtzung oder de Kader net fanne fir a Rou kënnen ze léieren. Ech denken, datt et och grad elo eis Pflicht ass, datt mer no deene Schüler kucken an alles maachen, wat méiglech ass, datt mer déi Schüler do erreechen, datt déi net hannen eroffalen, datt se net hänke bleiwen iergendzwousch an datt se net vum Radar verschwannen. Duerfir. wäerte mer elo no Ouschteren, wann d'Schoul erëm ufänkt, am Enseignement fondamental d'Equipe de soutien pour enfants à besoins chargéieren, dee Kontakt mat deene Schüler ze sichen, wou den Enseignant bis elo net drukomm ass, an natierlech déi Famillen och esou ze encadréieren, wéi et noutwendeg ass, fir datt dann awer en reegelméissegt Matschaffe méiglech ass. Déi selwecht Aufgab iwwerhëlt den Sepas am Enseignement secondaire an an Ausnamefäll, ech ënnersträichen, an Ausnamefäll, wäerte mer dann och eng Beschoulung an der Schoul ubidde fir Schüler, wou mer mierken, datt et doheem wierklech op Distanz net geet. Dat wäert fir wierklech d'Ausnamefäll sinn a wäert natierlech och ënnert sanitäre Konditioune stattfannen, déi absolut bedenkenlos sinn, déi dat net ganz einfach maachen a wou mer dann an der Schoul net Klasse maachen, mee wou mer an der Schoul e Kader wäerten assuréieren, innerhalb vun deem déi Schüler dann mat hirem Enseignant à distance kënnen den übleche Programm weider suivéieren. Och ass et esou, datt Kanner, déi en extrae Besoin hunn an déi an der regulärer Schoulzäit bis elo vun engem Kompetenzzenter am Sënn vun der Inklusioun suivéiert goufen, datt och do d'Kontinuitéit vun enger Prise en charge Och wann se natierlech adaptéiert ass, wäert garantéiert sinn, datt och do d'Kanner, ganz dacks awer och hir Elteren, wäerte kontaktéiert sinn, e reegelméissege Kontakt hunn an och begleet ginn an deem, wat d'Elteren doheem da kënne selwer maachen, well ganz dacks eben de physesche Kontakt tëscht engem Enseignant, engem Psycholog, engem Therapeut aus dem Kompetenzzenter an dem Schüler selwer net méiglech ass. Wëll vläicht bei dëser Geleeënheet ënnersträichen, wann ech elo gesot hunn, mir stelle fest, datt mer net all Schüler erreecht hunn an deene leschten dräi Wochen, och wann eis Schoulen zou sinn, fënnt awer Schoul statt an Schoul ass Obligatoresch an e Matschaffen ass och an dëser Situatioun, och op Distanz, obligatoresch an e Net-Matschaffen ass net ze akzeptéieren. En Net-Matschaffen, dat ass, wéi wann ech an normalen Zäiten net an d'Schoul géif goen, wéi wann ech an normalen Zäite géif d'Schoul schwänzen An dat féiert an normalen Zäiten zu Konsequenzen. An dat sinn natierlech och Konsequenzen, déi riskéiert de Schüler, riskéieren och d'Elteren, wa se hei einfach absent bleiwen an net reagéieren op d'Kommunikatiounsofferte vun den Enseignanten. No der Reprise, wann ëmmer se dann stattfënnt, wäerte mer kucke fir och grad deene Schüler, déi vläicht elo doheem net esou encadréiert waren, net esou vum selwe mat viru komm sinn, déi Matière net esou an voller Autonomie och konnten opschaffen doheem, deenen natierlech nach eng Kéier méi Ressourcen zur Verfügung ze stellen. Mir ginn zousätzlech Ressourcen no der Reprise an d'Grondschoulen an och an d'Lycéeën, fir do differenzéiert kënnen ze schaffen, fir Appui kënnen unzebidden, fir eeben déi negativ Auswierkunge vun deem Confinement esou gutt wéi méiglech ofzefiederen dono, wann d'Schülerinnen an d'Schüler erëm alleguerten an der Schoul sinn. Am an der Grondschoul gesäit dat esou aus, datt mer d'Studenten, déi elo op der UniLu de Bachelor en sciences de l'éducation maachen a souwisou an den nächste Wochen e Stage an der Educatioun sollte maachen, datt mer déi asetzen an an d'Schoule wäerte gi fir do eeben den Effectif ze erhéijen an eeben zousätzlech Differenzéierungsméiglechkeete kënnen unzebidden oder Appuiméiglechkeete kënnen unzebidden. A mer wäerten de Studente vun der UniLu déi jo ënnerwee sinn, fir Enseignant ze léieren, och e Kontrakt bis Enn des Joers, Enn vum Schouljoer ubidden, fir eis dann zur Säit kënnen ze goen an déi Schüler eben zousätzlech kënnen ze encadréieren mat hire Klassenenseignanten, fir jo einfach dat ze rattrapéieren, wat dann awer elo an deene leschte Wochen net méiglech war. Am Enseignement secondaire wäerte mer och däitlech méi Stonnen elo fir de Schluss vum Jor fir Appui an d'Schoule ginn, wou d'Enseignanten also zousätzlech Offere kënnen kënnen schafen. Och am Secondaire wäerte mer déi Form vun Appui a vu Preparatioun op Noexamen, déi an der Reegel an eeweilege Gebaier ëmmer ugebuede gëtt, an den zwou éischte Woche vum September virun de Noexamen, wäerte mer däitlech ausweiden an opmaachen, och fir Schüler, déi d'Gefill hunn, oder wou d'Elteren d'Gefill hunn, oder och wou d'Enseignanten d'Gefill hunn, datt se awer elo nach eppes net mat op de Wee kritt hunn an datt se dat awer sech nach eng Kéier an deem engen oder anere Fach sollte méi am Detail ukucken. Dat also och Offerten, déi mer schafen. A mir hunn och lo ab den nächste Méinden eng Form vun Online-Nohëllefstonnen, déi mer iwwert eis Helpline ubidden, iwwert den Nummer 8002 90 90, wou mer och do nieft der üblecher pedagogescher Berodung Och mol kënnen eis, a klengen Intervallen, a klengen Zäitunitéiten vun enger hallwer Stonn zum Beispill, Zäit huelen, wou Enseignanten och disponibel sinn, fir och mol deen een oder deen anere schoulesche Problem eng Kéier am Fong opzeschaffen. Dat ersetzt natierlech net den Engagement vum Enseignant vun der Klass, mee dat ass complémentaire do derzou. Falls een also d'Impressioun huet, ech brauch dat doten nach eng Kéier an ech wëll do nach eng Kéier an de Fong goen, dann sinn esou hei kleng Nohëllefsunitéiten, déi online ugebuede ginn iwwert déi üblech Helpline, wou jo och ganz vill aner Froe beäntwert ginn a fir awer och eng Gerechtegkeet tëscht all de Schüler erëm hierzestellen, déi vläicht elo an dëse Wochen à distance net esou konnte konnte matgezunn ginn, ass et eben och wichteg, datt eis am Enn vum Schouljoer nach eng Rei vu Woche wierklech reguläre Cours bleiwen. An do, wann ee mat den Enseignante schwätzt, ech hu jo och mat den Enseignantsgewerkschafte mech ausgewoch, ausgetosch nach dës Woch, dann si se schonn optimistesch, datt do ganz villes nach kann ausgeglach ginn a mer souwisou Approchen hunn vum differenzéierte Schaffen an datt een do, wa jidderee matzitt, och dann erëm eng Kéier den Enseignant, awer och ganz besonnesch de Schüler villes nach méiglech ass, fir eeben ze garantéieren, datt all Schüler fair Chancë kritt, fir och dëst Schouljoer ze réusséieren. Vläicht nach ee Wuert och zur Orientatioun, nämlech zum Passage tëscht dem Fondamental an dem Secondaire, wou et jo net méi méiglech ass duerch déi Décisioun elo, datt d'Schoulen an den zwou Wochen no Ouschteren och nach wäerten zou bleiwen, d'Epreuven am Cycle 4 zwee wäerten also net méiglech sinn, wäerten ausfalen. Dat wäert awer elo keng gréisser Verännerung vun der Procédure d'orientation mat sech bréngen. D'Orientatioun, op déi den Enseignant sech och do baséiert, wäert op Basis vun den üblechen Evaluatiounen, also de Bilanen aus dem Cycle 4, geschéien, wäert op Basis vun de Produktiounen vun dësem Schouljoer geschéien a kann eben och op Basis vum Test psychologique geschéien. Déi Concertatioun, déi jo virgesinn ass tëschent den Enseignanten an den Elteren, ass jo och eng kontinuéierlech Concertatioun, déi zum Deel amgaange war, an déi Kommissioun, déi agesat gëtt, Am Fall vun engem Dissens, wou also d'Elteren an den Enseignant sech net eens ginn, mir denken, datt mat deenen Informatiounen aus den Evaluatiounen, aus de Produktiounen an aus dem Test psychologique, déi virleien, genuch Informatioune virleien, datt jiddereen seng Responsabilitéit do kann iwwerhuelen. A mir denken och, datt déi Prozeduren, Och déi vun der Kommissioun kënne stattfannen, och am Fall, souguer wa mer nach an engem Confinement oder enger gewëssener Form vu Confinement wäeren, da kéint dat nach ëmmer virtuell stattfannen, soudatt mer do bei der üblecher Prozedur bleiwen, ebe just datt d'Resultater vun den Épreuven net mat afléissen. Och maache mer eis elo keng Suergen ëm d'Avis-d'orientation am Secondaire, wou virun allem de Klasse vun der Cinquième respektiv der Quatrième, enker general, eng Kéier classique, jo Avis d'orientation ausgestallt ginn. Duerch déi Mesure, déi mer geholl hunn, datt all Schüler och do nach ka seng Moyenne verbesseren, andeems en eng Épreuve ewech léisst an nëmmen déi gutt gezielt ginn. Denkt mer, datt jiddereen eng fair Chance huet, déi Moyennen z'erreechen, déi e brauch, fir op seng Sektioun vu sengem Choix kënnen ze goen. An an deenen nächsten Deeg wäerten dann och déi Avis d'orientation do erausgoen. Dës an awer nach eng ganz Rei vu weideren Detailer wäerte mer an den nächsten Deeg den Enseignanten an och den Elteren an de Schüler zoukomme loossen, datt se sech eben op déi nach emol verännert Situatioun am Detail kënnen an stellen an datt se wëssen, wéi déi üblech Spillregelen an engem Schouljoer, déi mer alleguerte kennen a verinnerlecht hunn, eben hei mussen ofgeännert ginn, fir datt mer an dëser Situatioun dach awer eens ginn. An natierlech wäerte mer och an den nächste Woche weider informéieren op déi ënnerschiddlechst Manéieren, och elo wärend der Ouschtervakanz an An dono, mir hu jo eng regelméisseg Newsletter, déi mer un Enseignanten an Elteren erausginn, fir virun allem Enseignanten an Elteren ze inspiréieren, wou et nach sënnvoll Initiative gëtt, wat ee vläicht kann, wou ee sech kann inspiréiere goen, wat een och vläicht kann kopéiere goen, wat fir ee selwer kéint interessant sinn. Mir wäerten de Site Schoul Doheem weider alimentéiere mat fachgerechten an op mondgerechte Contenuen. Mir wäerten och Kanner doheem, Punkt, elo ganz besonnesch an der Schoulvakanz elo nach asetzen, fir flott a ludique Aktivitéite bei d'Kanner, bei d'Familljen ze bréngen. De SNJ wäert eng Newsletter maache fir Jugendhaiser a Jugendorganisatiounen, fir och do Tuyauxen ze ginn, wéi si sech kënnen aktivéieren. à distance den Jonken flott Initiativen ze proposéieren, wou se da kënnen drun deel huelen. Den SNJ wäert och Concourse fir Jonker lancéieren, On Stage Doheem oder Crème fraîche Doheem. Dat fannt der alles op snj.lu a gitt et am beschte weider un déi Jonk an encouragéiert se da wa méiglech do mat ze maachen. A wäerte mer natierlech präsent bleiwe mat eiser Helpline, den 8092 90, ganz besonnesch fir pädagogesch a psychologesche Bäistand. Do sinn Enseignanten disponibel, wann een zur Pädagogik eng Fro huet, wann een zum Schoulprogramm eng Fro huet, wann een zu enger Method an der Schoul eng Fro huet. An do sinn och Psychologen disponibel, wann een dach als Jonken oder och als Erwuessenen d'Gefill huet, déi Situatioun, déi jo awer atypesch ass an déi, mengen ech, déi allermeeschte vun eis net gutt verdroen, datt mer riskéieren, datt de Plaffong eis gläich op de Kapp wäert falen, datt mer och do eng professionell Hëllef brauchen. Duerfir sinn eben och op där Helpline do Psychologen disponibel. Natierlech kënne mer an dësen Zäiten net alles virausgesinn. Duerfir wäerte mer och an den nächste Woche munneches lafend adaptéieren an och wäert déi eng oder déi aner Reaktioun nach noutwendeg sinn. A mir bleiwen do virun allem a Kontakt mat allen Acteuren a probéiere sou gutt wéi méiglech ëmmer nees schnell och déi eng oder déi aner Kritik opzegräifen an drop ze reagéieren an op d'Tuyauxen kënnen anzegoen. Mir solle Hei virun allem net vergiessen, datt eng Ketten nëmme sou staark ass wéi dat eenzelt Element vun der Ketten. A wa mer dëst Joer, dëst Schouljoer wëllen ofschléissen, musse mer zesumme wuessen, mir mussen zesummen halen, mir mussen openeen oppassen, datt all Mënsch mat geholl gëtt a mir mussen een op deen aneren oppassen a mir mussen och emol een fir deen aneren asprangen, dann sinn ech optimistesch, datt mer trotz deenen dach aussergewéinlechen an extrem schwieregen Ëmstänn an deene mer momentan e Schoulbetrib hei mussen oprecht erhalen, datt dëst Schouljoer dach ka regulär ofgeschloss ginn an datt jiddereen eng fair Chance huet ze reusséieren an esou wéi mir deene vulnerabele Mënschen an der Coronakris et schëlleg sinn, datt mer eis extrem aschränke fir si ze schützen, esou solle mer och e grousse kollektiven Effort maachen, datt eis Kanner an déi Jonk keen nohaltege Schued vun dëser schwiereger Period dervunner droen an ech sinn fest dervun iwwerzeegt, datt mir dozou am Stand sinn, wa mir zesumme stinn, ee fir deen aneren astinn an eis ëmmer nees erënneren, fir wien mir eis engagéieren, fir wien mir ënner dësen extreme Bedingungen iwwert eis, jo, iwwert eis eraus wuessen, momentan zu deenen, déi iwwert sech eraus gewuess sinn, Déi lescht dräi Wochen, do gehéiere sécherlech ganz vill Schüler, Enseignanten an Elteren an nieft deenen, déi an de Gesondheetsberuffer, an de Fleegeberuffer an der éischter Front stinn an a villen anere Secteuren, déi momentane mussen oprechterhale ginn, denken ech, datt si hiert Allerbescht gemaach hunn an och weider wäerte maachen. fir datt mer eben wëssen, datt et ëm eis Kanner geet, datt et ëm eis Jonker geet an datt et finalement ëm eis Zukunft geet. An duerfir wëll ech hinne ganz, ganz grousse Merci ofschléissend hei nach eng Kéier mat op de Wee ginn an awer och jidderengem elo eng, jo, kléngt e bësse komesch, eng gutt Ouschtervakanz wënschen, well et wäert schonn eng speziell Ouschtervakanz ginn, eng aner Ouschtervakanz wéi se geplangt war a wéi mer se aus deenen anere Jore kennen. Mee mer sollen eis awer eng Rei vu relaxe Momenter maachen, vu schéine Momenter maachen. Mer sollen och do dat Bescht draus maachen. Kommt mir maache vläicht dat, wat mer sou dacks vermëssen. Kommt mer huelen eis Zäit fir eis Kanner, kommt mer huelen eis Zäit fir eis Famill, kommt mer huelen eis och mol Zäit fir eis selwer. A sou wéi an deene leschte Wochen dacks an de Supermarchéë gehamstert ginn ass, sollte mer vläicht elo an den nächsten zwou Wochen, Ouschtervakanz, Zäit hamstere mat eise Kanner, mat deenen, déi eis wichteg a léif sinn, well mer dach soss sou dacks net derzou kommen. Wëll ech elo emol Merci soe fir Är Opmierksamkeet an ech ginn dovun eraus, datt d'Kollege vun der Press awer nach eng Rei vu Froen hunn. Jo, merci, Här Minister. Ech ginn Iech da elo d'Froen hei weider, déi iwwer Mail aus den eenzele Redaktioune rakomm sinn. Déi éischt zwou Froe komme vun der woxx. Déi éischt Fro ass awer eng, déi Der scho beäntwert hutt an Ärem Discours, duerfir ginn ech direkt bei déi zweet. Wéi gëtt mat Schüler a Schülerinne kommunizéiert, déi a Foyeren fir Asylbewerber liewen a schlechten Zougang zum Internet respektiv Duerch sproochlech Barrièren zu Informatioune kommen.
Jo, dat ass en Challenge dat doten, dat stëmmt. Eise Service, dee sech ëm den Accueil vun auslännesche Schüler këmmert, deen also och fir d'Beschoulung mat zoustänneg ass vun de Schülerinnen a Schüler, déi a Flüchtlingsstrukture liewen, schafft dorunner. Mee wann ech gesot hunn, doheem fält heiansdo dem Jonke schonn de Plaffong op de Kapp, wann ech gesot hunn, doheem kënne mer net ëmmer garantéieren, datt Leit do sinn, déi den Encadrement kënnen assuréieren, déi och den Zougang zur technologescher Kommunikatioun kënnen assuréieren, esou stellt sech dach eraus, datt mer do an de Flüchtlingsstrukturen nach eng Kéier méi Schwieregkeeten hunn, well d'Bedingungen nach eng Kéier méi schlecht sinn. Mee mir sinn dorun a mir weise Präsenz an deene Strukturen a kucken esou gutt wéi méiglech, wéi mer dat op anere Plaze gemaach hunn, technologesch Kommunikatiounen en place ze setzen, Formatiounen unzebidden, sur mesure natierlech hei nach eng Kéier, well d'Bedingunge ganz ënnerschiddlech si vun deene Jonken, déi dann do sinn. Déi ginn an der Regel jo och, an Lycéeën oder an aner Schoulen an an d'Schoul a ginn natierlech vun där Säit och mat suivéiert. Mee et ass virun allem hei nach eng Kéier den de psychosozialen Encadrement, deen dee wichteg ass an awer och nach eng Kéier, datt d'Connectivitéit assuréiert ass. Eng weider Fro vum der woxx ass déi heiten, do hutt Der zwar och schonn zum Deel drop geäntwert, mee vläicht kënnt Der do nach méi Detailer ginn. Et soll Eltere vu Fondamentals-Kanner ginn, schreiwen se hei, déi an deene leschten zwou an eng hallef Wochen nach guer net mat den Enseignante vun hire Kanner a Kontakt getrueden, bis zuweilen op Maile geäntwert hunn. Wat ass a sou Fäll virgesinn? Jo, wéi ech gesot hunn, musse mer de Message nach eng Kéier eriwwerkréien, och wann d'Schoulen zou sinn, fënnt Schoul weider statt an dat muss doheem stattfannen. An deen, deen hei net participéiert, deen hei kee Feedback gëtt, deen net reagéiert op d'Opfuerderunge vun den Enseignanten, Dee verstéisst géint d'Reegele vun der Schoul, an dat ass, wéi wann ech eigentlech géif Schoul schwänzen an ech muss mat ähnleche Konsequenze rechnen. Et ass mir wichteg, dee Message och nach eng Kéier eriwwer ze bréngen. An natierlech wäerten d'Enseignanten, och wann dat doten elo ugehalen huet iwwert déi leschte Wochen, ech hunn dat héieren aus den éischte Wochen, ech denken, datt der mëttlerweil awer vill sech gemellt hunn a reagéiert hunn, mee datt dann och d'Direktioune wäerten aschreiden a wäerte kucken, wat do ze ënnerhuelen ass. Mir hunn heiansdo de Verdacht, wëll ech och soen, datt no der Annonce donneschdes owes, datt d'Schoulen zou géife bleiwen, fir op d'mannst zwou Wochen, eng Rei vu Leit d'Land verlooss hunn an doduerch och net ze erreeche sinn. Mee dat ass awer nëmmen e Verdacht, dat kënne mer net confirméieren. Mee op jidde Fall muss jiddereen dermadder rechnen a muss jidderengem kloer sinn, datt et seng Obligatioun ass, hei no senge Méiglechkeeten no ze reagéieren. Mir verstinn, wann een d'Sproochen net schwätzt, mir verstinn, wann een d'Equipementer net huet, mir verstinn, wann och vläit d'Wunneng de Kader net bitt, fir kënnen do wierklech a Rou doheem ze léieren. Fir dat hu mer alles Verständnis an do probéiere mer Léisungen dann ausserhalb vun der Famill ze fannen, mee mer hu kee Verständnis, wann een net kollaboréiert.
Déi nächst zwou Froe komme vun dem italieeneschsproochege Magasinn Passaparola. Déi éischt Fro hutt Der scho beäntwert, duerfir sprang ech och do direkt op déi zweet. Avez-vous des nouvelles concernant les agréments professionnels auprès de Unealu, car l'université n'a rien affiché encore sur son site à aujourd'hui?
Des agréments professionnels. Les agréments professionnels.
Do kann ech elo net drop äntwerten. Ech huelen déi Fro awer gäre mat a reechen se un d'Universitéit weider. Dat do schéngt mer en Detail ze sinn, deen d'Universitéit awer gäre bereet ass ze klären. Och do gëtt e Service Relations publiques, déi awer gären do zur Verfügung stinn.
Déi nächst Fro kënnt vum Lëtzebuerger Wort, Zum Premièresexame wäerten och Oralle stattfannen? Et ass geplangt, datt en déi Rouen, déi virgesi waren am normalen Oflaf, datt en déi kënne stattfannen. Mir gi lo nach net esou wäit, fir ze soen, déi musse lo stattfannen an dëser Phas. Theoretesch kéint een sech virstellen, datt se och à distance kéinte stattfannen. Mir denken, datt mer nach ëmmer d'Geleeënheet hunn dono, dat an der Schoul kënnen ze maachen, mee déi wäerte wéi geplangt stattfannen.
Déi nächst Fro kënnt vun rtl Today. Do gëtt mol direkt gefrot, firwat datt net géif dru oder ob géif dru geduecht ginn, fir d'Summervakanze méi kuerz ze maachen, fir déi Zäit, déi elo verluere gaangen ass, ze kompenséieren.
An mir denke jo, datt mer op esou drastesch Mesuren net musse goen, fir z'assuréieren, datt d'Schüler alles dat mat op de Wee kréien, wat se fir hir Zukunft brauchen, och fir hiren zukünftege Schoulparcours brauchen. Mir denken, datt mer duerch den Engagement vun den Enseignanten, vun den Elteren a vun de Schüler selwer, fir elo à distance eng gewësse Form vun Apprentissage oprecht ze halen an doduerjer eng Kontinuitéit ze garantéieren, mir denken och, datt Duerch déi lescht Woche vum Schouljoer, wéi vill genee et der wäerte sinn, dat musse mer nach kucken, mee déi mer awer dann an der Schoul wäerten hunn an do wierklech en présence kënnen munneches rattrapéieren. A mer denken awer och, datt duerch déi Ënnerstëtzungsmoossnamen, och vun deenen, déi ech elo hei nei annoncéiert hunn, datt duerch déi séchergestallt ass, datt jiddereen propper a Serenitéit dat Schouljoer hei kann ofschléissen an dee Bagage kann opsaugen, deen noutwendeg ass, fir weiderzefueren, soudatt mer op eng Moosnam wéi déi doten eigentlech net brauchen zeréckzegoen. À ce stade gesinn ech, fir iergendzwéi iwwer Schoulvakanze mussen ze diskutéieren, sief dat d'Päischtvakanz, sief dat d'Groussvakanz, absolut kee Besoin.
Déi nächst zwou Froen, déi eng kënnt vun rtl an déi aner aus dem Tageblatt, déi iwwerschneide sech e bësschen. Duerfir kënnen mer déi an enger Fro festhalen. Wéi eng Ännerunge si fir d'Studenten ugeduecht, zum Beispill a punkto CDS? Wéi ass et zum Beispill, wann een dëst Semester net déi néideg ECTS-Punkten kann erreechen oder wann een dann elo e Semester verléiert an doduerch méi laang studéiere muss. Also mir wäerten dat dote ganz enk suivéieren. Éischtens emol, den Celias huet jo haut nach eng Kéier kommuniquéiert, datt een d'Demande ka maachen, fir déi nei Bourse ze kréien. Also och wann d'Unien zou sinn, op jidde Fall keng Presenzcourse sinn, heescht dat net onbedéngt, datt näischt op der Uni leeft, datt d'Semester net kéint ofgeschloss ginn. Déi allermeeschten Universitéite wäerten d'Méiglechkeet bidden, d'Evaluatiounen ze maachen, d'Examen ze schreiwen an dann natierlech och seng ECTS-Punkten dozou ze kréien. Mir sinn an enkem Kontakt natierlech mat der Uni LU, fir och ze kucken, wéi eis Universitéit dorobber reagéiert. Do ass et zum Beispill esou, datt, wann een elo eng Épreuve wëll maachen, kann ee se maachen, wann ee se awer net reusséiert, well ee vläicht awer net d'Méiglechkeet hat, sech adequat drop ze preparéieren, da gëtt dat net comptabiliséiert als en Échec an da kann een am nächste Semester dat nach emol probéieren. Falls sech sollt erausstellen, datt bei eise Regelen, déi mer hunn, fir de CDS d'accordéieren, wou jo och eng gewëssen Durée, innerhalb vun enger gewëssener Durée de Studium muss ofgeschloss sinn, do Härtefäll géifen entstoen, dann ass fir mech evident, datt mer och déi wäerten upassen. Dat sollte mer awer och maachen dee Moment, wann déi Problemer entstane sinn. Mee ech denken, datt mer do Léisunge wäerte fannen am Interessi vun deene concernéierte Studenten. Mir wäerten dat am A behalen. Dat ass eng Saach, déi natierlech d'Studenten hei zu Lëtzebuerg concernéiert. Do si mer méi no drun, awer natierlech ënner ganz ënnerschiddleche Bedingungen och am Ausland concernéiert. An dat wäerte mer souwuel mat de Studentenassociatiounen wéi awer och mat Betraffene kucken. An ech sinn optimistesch, datt mer do iwwert extra Regelunge kënne fueren.
Déi nächst zwou Froe kommen aus der Redaktioun vum Tageblatt. Déi éischt ass déi, Huet d'Corona-Kris Konsequenzen op de Bachelor a Quereinsteigerprogramm fir Enseignanten an der Primärschoul oder gëtt dat och elo verréckelt?
Mir denken dovun, mir ginn dovun eraus, datt de Rekrutement an dem Enseignement fondamental wäert esou oflafe vum Timing hier wéi geduecht. Et gëtt natierlech eng Rei vu Froen, déi sech stellen ronderëm eng Rei vun Epreuven Falls mer nach an enger Zort vu Confinement wären a vill Kandidate fir e Concours net kënne beienee kommen oder fir Épreuves préliminaires net kënne beienee kommen, dann huet dat en Impakt dorobber. Mee sécherlech musse mir elo en nächst Schouljoer preparéieren an dat ass op ville Plaze jo amgaange, wou grad elo Schoulcomitéen, Regionaldirektiounen, Schoulkommissiounen, Gemengenautoritéite mat der Schoulorganisatioun fir d'Schouljoer 2021 amgaange sinn, esou musse mer och sécherstellen, datt mer genuch Enseignant rekrutéieren. Mir hu mol sondéiert, wat fir eng Repercussiounen d'Coronakris op den Ofschloss hätt op der UNILU oder op den aneren Héichschoulen, wou Enseignanten forméiert ginn. An dat gesäit momentan awer esou aus, wéi wann dat kee Problem géif duerstellen, datt also och déi Enseignanten do Hir Studenten do an zukünfteg Enseignanten hire Studium kënnen en temps utile ofschléissen, fir Kandidat bei eis ze sinn an da kënne rekrutéiert ze ginn. An dann ass et jo dono eréischt, wa mer feststellen, wéi vill Poste konnte mer net mat ausgebildeten Enseignanten besetzen, fir dann e Quereinsteigerprogramm mat anere Bachelorformatiounen dann opzemaachen an där Zuel maximal, wéi nach opbleift. An dat ass à ce stade op jidde Fall net a Fro gestallt. Déi zweet Fro do an dem selwechte Mail vum Tageblatt heescht, A wéi wäit gëtt elo berücksichtegt, datt et vläit Schüler a Léierpersonal ginn, déi als méi vulnerabel gëllen? Mussen déi zeréck an d'Schoul, wann et da virum Summer nees sollt lassgoen? Jo, ech denken, dat muss een, dat muss ee klären. Dat muss een, déi dofte Fro, déi stellt sech sécherlech net nëmme fir d'Schoulen eleng, déi stellt sech fir ganz vill aner Domaine a mir si jo elo an engem komplette Confinement, datt gréisstméiglechst einfach Secteure ganz zougemaach ginn. Wann eenzel Secteuren erëm opgemaach ginn, wéi protegéiere mer déi vulnerabel Populatioun, eeler Leit, krank Leit, et gëtt och Jonker, déi vläicht vulnerabel sinn, well se eng Kränkt hunn, eng chronesch Krankheet hunn? Dat wäerte mer sécherlech mat de Kollege vun der Santé mussen dee Moment klären. An ech denken, datt mer awer och do individuell Léisunge wäerte fannen. Meng Suerg ass och elo nach, souwuel elo bei enger Phase vum Apprentissage à distance, wéi natierlech awer och dono, datt de Virus ass present an et gi Leit krank an et ginn och Leit, déi an d'Schoul ginn an et ginn och Leit, déi sech fir d'Schoul engagéieren, an der Schoul schaffen, déi krank sinn an datt dat natierlech net ze vill grouss Auswierkungen och herno wäert hunn.
Eng Fro kënnt aus der Redaktioun vum Le Quotidien. Déi touchéiert Iech indirekt, mee vläicht kënnt Der mer se awer da beäntweren, Gëtt de Congé pour raisons familiales dann och elo automatesch bis de véierte Mee verlängert? Jo, deen ass net limitéiert. Et ass also kloer, datt ënner deene Konditiounen, wéi elo eigentlech d'lescht Woch eréischt decidéiert gouf, datt e verlängert gëtt, datt en och bis de véierte Mee dann ka verlängert ginn. Awer nach eng Kéier ënnersträichen, Fir déi, déi wierklech keng aner Solutioun doheem doheem hunn, do soll een natierlech fir d'éischt an der Famill kucken, Léisungen ze fannen. A wann dat wierklech net geet, dann ass de Congé pour raisons familiales sécherlech dat Instrument, wat ee brauch, fir d'Garde vun de Kanner kënnen z'assuréieren.
Eng Fro vun rtl, Premières Examen, Doppelpunkt, Bleift et dobäi, datt d'Schüler déi Woch virum Examen Zäit hu fir ze léieren, ouni datt Schoul ass? Jo, jo. Ech muss e bësse schmunzele well an de leschte Joren hu mer mat de Schüler vun de Premièren ëmmer laang gefeilscht an a bal aarm Béie gemaach, wéi vill Deeg virum Examen se da fräi hätten. Et sinn der vill ze vill Deeg, déi se dëst Joer, déi se dëst Joer fräi hunn. Wat mir wichteg ass, an dat wäert ech awer och da mat der Santé kucken, dat ass, datt e Kontakt tëschent de Schüler an den Enseignant ka stattfanne wann e gewënscht ass virum Examen. Ech géing et net gutt fannen, wa mer de 25 Moies géifen d'Schoul opspären an ënner gewëssene Bedingunge kéint en Examen stattfannen a bis dohinner wär eigentlech kee Kontakt geweecht. Dat wär net gutt. Also och wann d'Schoulen nach zou wären, wou mer jo, awer net wierklech dervun erausginn, mee wann et esou wär, da wäerte mer organiséieren, datt einfach e Kontakt do steet, mer wäerten awer net e regulären Unterrecht do obligatoresch maache fir jiddereen.
Eng Fro vum Lëtzebuerger Wort, D'Kommunikatioun tëscht Enseignanten, Elteren a Schüler leeft jo entre autres iwwer Plattformen, déi den men en place gesat huet. Do sammele sech vill Daten un, op déi de Ministère Zougrëff huet, wéi gëtt séchergestallt, datt d'Dateschutzreegelen do agehale ginn?
Also déi Plattformen, déi si jo elo net holter-di-polter op eemol vum 13 op de 14 Mäerz en place gesat ginn. Déi Plattformen, déi existéieren alleguerte schonn eng ganz Zäitchen a vill Enseigne a vill Schüler hunn déi bis elo genotzt. D'Notzung ass natierlech explodéiert, an déi ware virdrun datenschutzkonform a sinn et natierlech och och haut nach. Dass einfach datt vill méi drop zeréckgegraff gegraff gëtt.
Déi zwou lescht Froen, déi ech hei hunn, déi komme vun rtl. Déi zweetlescht ass dann déi heiten, D'Haaptkritik vu ville Schüler ass déi, datt et ze vill ass, datt d'Proffen hinnen ze vill schécken. Ass geplangt de Pensum anzegrenzen? Jo, duerfir hunn ech jo virdrun och ganz kloer nach eng Kéier ënnerstrach, datt et ganz individuell ënnerschiddlech Situatioune gëtt. An dat wat fir deen ee vläicht ze vill ass, well doheem vläicht net esou ka gehollef ginn oder well méi Kanner doheem sinn oder well d'Eltere selwer nach berufstäteg sinn oder am Homeoffice sinn, Ass vläicht fir deen aneren, wou zwee Elteren doheem sinn a just ee Schüler an der Famill ass, dat geet vläicht ganz gutt, oder do vläicht soen d'Elteren, ma dir kéint awer nach e bësse méi kréien. Duerfir sollte mer wierklech Fouss beim Mol halen a kucken, dat ze maachen, wat sënnvoll ass, dat ze maachen, wat geet, an och ëmmer Verständnis weise fir eenzel individuell Situatiounen. Ech hu selwer. an deene leschte Wochen, dräi Wochen natierlech ganz oft och aus mengem Bekanntekrees déi Remark do kritt, also mir kréien ze vill, dat ass net ze packen, ech sëtze bis owes aacht Auer do. Dat war esou ee Coup, dee ech virun allem an der éischter Woch kritt hunn. An meng Äntwert war eigentlech ëmmer, Sot, sot mir et net, sot dem Enseignant et. An ech mierken, datt duerch déi Kommunikatioun do ganz villes sech awer agependelt huet an ech, datt, datt Mir hunn zwou Suergen, effektiv. Dat ass, datt de Schüler iwwerfuerdert gëtt, well jidderee mengt, e misst nach ginn an nach ginn an nach ginn. An eng aner Suerg hunn ech och, dat ass, datt d'Enseignanten sech iwwerfuerderen domadder, well se mengen, se missten nach maachen an nach maachen an nach an nach maachen. An mäi Message ass, Kommt, mer maachen dat, wat sënnvoll ass, kommt, mer maachen dat, wat elo geet, a kommt, mer maachen och dat, wat mer kënnen raisonnablement packen an dëse mat dëse Bedingungen. Da wäerte mer do scho gutt derduerchkommen.
Voilà, an déi lescht Fro, déi behandelt am Fong geholl och e bësselchen déi verschidde Programmer, déi do benotzt ginn. Mee do gëtt awer hannendrun och d'Fro gestallt, Ass et net méiglech fir all Kand déi néideg technesch Geräter ze ginn? Kréien se zum Beispill e PC heem oder en Internetaccès fir déi, déi keen hunn?
Wa mer, soe mer, virun engem Jor gewosst hätten, datt dat hei géif kommen, dann hätte mer an de Budget 2020 sécherlech genuch finanziell Moyen gestallt an dann hätte mer mat Zäite grouss Ausschreiwunge gemaach an dann hätte mer d'Equipementer gehat, datt all Schüler hätt kënnen en adequaten Outil mat heem huelen an hätt dat och schonn an de Woche virdrun kënnen testen. Ech denken, mir sinn hei an enger Situatioun, datt donneschdes owes decidéiert gouf, datt méindes moies d'Schoul zoubleift. Dann do hate mer nach fënnef, sechs Schoulstonnen an der Reegel, fir dat iergendwéi ze organiséieren. An d'Schoulen hunn alles gemaach, fir ze kucken, datt Equipementer mat erausgaange sinn an datt d'Outillë kloer waren, datt d'Passwierder kloer waren, datt dat fonctionnéiert huet. Mir si matten an enger Kris. An d'Perfektioun hei vu jidderengem elo ze verlaangen, ech denken, dat iwwerfuerdert eis alleguerten, mee dat Bescht vu jidderengem ze verlaangen, datt e sech asetzt, fir datt mer dat Bescht draus kënne maachen, dat ass dat, wat selbstverständlech ass. An dat ass dat, wat ech op ville Plaze mierken. De Moie, mengen ech, hu Leit sech expriméiert um Radio, déi gesot hunn, Jo, mir hunn nëmmen ee Laptop doheem an et gëtt da Sträit vun de Kanner, wien da wéini dee soll notzen. An do ass awer nach eng Léisung fonnt ginn, well d'Mamm ass an de Lycée mat deem eelste Kand gefuer an huet do dann nach eng Kéier en zousätzleche Laptop kritt. Also dat si Léisungen, déi ech dann awer och en place setze wou Méiglechkeeten do sinn. Mee am beschten ass et do ëmmer mat den Enseignanten, respektiv mat der Schouldirektioun ze kucken, wat d'Equipementer am Fondamental ubelaangt. Elo gëtt et nach eng Kéier technesch. ass esou, datt mer eng Kompetenzopdeelung hunn, datt duerfir d'Gemengen zoustänneg sinn. Déi gehéieren der Gemeng. Mir hunn awer och mam Syvicol doriwwer geschwat an d'Gemenge sinn absolut bereet, och déi zur Verfügung ze stellen an de Schüler mat heem ze ginn. An dat ass och op deene meeschte Plazen absolut onkomplizéiert geschitt an deenen éischten Deeg. Soen ech Merci, Här Minister.
Villmools Merci och, Äddi.